Laṣel n ddunit ixef waḥed u ṛebɛin. Sin n yiseggasen mbeɛd, Ferɛun yurga. Di targit-nni, ibedd ɣef yiri n wasif. Iwala sebɛa n tstan cebḥent yerna qewwant. Ulint-d seg wasif, kessent deg ugdal. Deffir-nsent, ulint-d seg wasif sebɛa n tstan nniḍen. Cemtent yerna ḍeɛfent. Qqiment ɣer testan-nni timezwura ɣef yiri n wasif. Tistan-nni iḍeɛfen, icemten, ččant sebɛa n testan-nni icebḥen, iqewwan. Dɣa, Ferɛun yuki-d. Mi yuɣal s iḍes, yurga daɣen sebɛa n tgedrin, cebḥent yerna ččurent. Ffɣent-d seg yiwen n yemɣi. Mbeɛd, mɣint-d sebɛa n tgedrin nniḍen. Ǧǧxent yerna yessekwitent waḍu n ccerq. Tigedrin-nni tujjixin sbelɛent sebɛa n tgedrin-nni tucbiḥin tičaranin. Ferɛun yedduqes-d d targit i yurga. Azekka-nni ṣṣbeḥ, Ferɛun yekker-d yetqelleq. Isawel iseḥḥaren akked lɛeqqal merra n Maṣer, yeḥka-yasen tirga-nni. Lameɛna yiwen deg-sen ur s-tt-id-yessefra. Ameqran-nni yestkellfen s tissit, inṭeq ɣer Ferɛun, yenna-yas, Ass-agi, ad d-mmektiɣ ddnub-nni i xedmeɣ. Asmi yerfa Ferɛun ɣef iqeddacen-is, Yerra-yi ɣer lḥebs n umeqqran n iɛessasen, nekk d umeqqran-nni yestkellfen s weɣrum. Yiwen n yiḍ, nurga i sin yid-neɣ. Mkul yiwen d acu yurga, mkul targit s lmeɛna-s. Illa dinna yid-neɣ yiwen n ilemẓi. d aɛibrani d akli n umeqran n lɛesker. Neḥka-yas-d tirga-nneɣ, dɣa i mkul yiwen deg-neɣ yessefra-yas-d targit-is. Akken i tent-id-yessefra i teḍra yid-neɣ. Nekk yerra-yi Ferɛun s amekkan-iw, ma d ameqran-nni yestkellfen s weɣrum, iɛelleq-it. Ferɛun iceggeɛ s ddawi n Yusef. Suffɣen-t-id s lemɣawla si lḥebs. Iseṭṭel, ibeddel llebsa-s, dɣa wwin-t ɣer Ferɛun. Ferɛun yenna-yas i Yusef, Urgaɣ yiwet n targit ur tt-id-issefra yiwen, lameɛna sliɣ fell-ak belli win akken i k-d-iḥekkun targit ad s-tt-id-tessefruḍ. Yusef yerra-yas i Ferɛun, Mačči d nekk, d Illu ara tt-id-issefrun akken ilaq i Ferɛun. Ferɛun yenna i Yusef, Urgaɣ beddeɣ ɣef yiri n wasif. Walaɣ sebɛa n testan cebḥent yerna qewwint, ulint-d seg wasif, kessent deg ugdal. Deffir-nsent, ulint-d seg wasif sebɛa n testan nniḍen. Cemtent, ḍeɛfent, d aglim kan i sent-d-yeqqimen ɣef yiɣes. Leɛmeṛ i walaɣ tistan icemten am tigad-nni di tmurt n Maṣer meṛṛa. Tista-nni icemten, iwumi d-yeqqim kan weglim ɣef yiɣes, ččan-t sebɛa n testan-nni icebḥen, iqewwan. Sbelɛent-tt s aɛebbuḍ-nsent, lameɛna ur d-iban wacemma fell-asent. Qqiment kan akken i llant, ḍeɛfent, imaren dduqseɣ-d si targit. Urgaɣ daɣen sebɛa n tgedrin cebḥent, Ččurent, ffɣent-d seg yiwen n yemɣi. Mbeɛd, mɣint-d sebɛa n tgedrin nniḍen, d tujjixin, yerna yessekw-itent waḍu n ccerq. Tigedrin-nni tujjixin, ssbelɛent sebɛa n tgedrin-nni yelhan. Ḥkiɣ tirga-agi iseḥḥaren, lameɛna yiwen ur hent-id-yessefra. Yusef yenna i Ferɛun, Tirga-agi i yurga Ferɛun, lmeɛna-nsent yiwet. Ibeggen-as-d Yillu i Ferɛun ayen ara yexdem. Sebɛa n testa-nni yelhan, d sebɛa n yiseggasen. Sebɛa n tegdrin-nni yelhan d sebɛa n yiseggasen d yiwet n targit. Sebɛa n testan-nni iḍeɛfen n yicemten i d-yulin deffir n tmezwura-nni d sebɛa n yiseggasen. Sebɛa n tegdrin-nni yejjixen i yeskaw waḍu n ccerq d sebɛa n yiseggasen n laẓ. Am akken s t-id yenniɣ i Ferɛun, Illu ibeggen-d i Ferɛun ayen ara yexdem. Ad ilin sebɛa n yiseggasen ideg ara iɛum lxir di tmurt n Maṣer merra, ad ten-id-tebɛen sebɛa n yiseggasen n laẓ. Ad ttun medden lxir-nni ideg ɛummen di tmurt n Maṣer, axaṭer tamurt-agi ad tt-yekfu laẓ. Seg wakken meqqer laẓ ara d-yeɣlin ɣef tmurt, ad yemḥu lateṛ n iseggasen-nni n tawant. Amen.